Awobe awobe awobe hahahaa konye kong watye ka koko watye ka koko kara bene kom anyira kara manifesto wa nongo obedo manifesto mo marac ma pe twere icito ka cono ki twon goba mo ma pe lare. Aniange awobe mukene te nino dong gudugo calo anyira gilego wa bongo gilego bongo ki bot luwotgi nongo gukelo lok matir ni atye ka cito i caro ingeyo lok moni tye ka man ka man so atye ka cito inyim neragi pi gin ma koma awobe nongo tye ka cito ka cuna. itingo gin maber wa nyo bongo imiyo ite cito ka cuna ki manifesto mo anyaka dong oketo ite ee ingeyo an ankola en aye tye meneja me koka kola kampala kuca so ite nini oketo an an aye dong aloyo ngo lok me cente ee anyaka kany opero ite ni cware dong tiyo. aryo adek ocito ka nyuto mar i kin awobe ki anyira nen dong awobe ca ni aa an ka cente pe peko cito i loc kato ka bute pe buto i pung. Ka itye ka cono ki manifesto maber ba, yelle ya, bed kong ki kakari. Ka ineno Lubanga pud pe okonyi gero odi ba, kadi ka ma in ipango apanga, jami ma iye ni ba kong dok nyutte ni megi ya. kadi ot enoni dito ma iweko jami ma in iketo mabeco i ot nyuto ni in latic matek megi weko dako bino bedo ngeyo ni cwara yelle ento icito itute nino adi itimo pata moni pata moni inongo cene itero nyaka i loc ni aa cene pe peko ee kiketa tiyo ka maber manifesto wa aye tye ka kelo mii i kom anyira. Acel aryo adek koni nyako tye ki ic onyo en nyako bene dong ayela moni tye gangi aa in dong ba in dong iyelo wi dano kono opopo bodi ni dong inongo laco aa obino ka medo peko i kom medo ameda ba medo peko ameda i kom peko weko koni acel aryo ne anyaka odong pien gino mo ma itimo maber pe ikati ki manifesto maber. ento manifesto enoni kara ticce peke pien nongo gin imito ni imito manifesto maber wek nyak oye in ci loko tum aa wutim ber ba wun wuyelle kom yelle kikome an jwi awaca ni tic ka ineno in itiyo yelle yelle cene enoni gwoki wek itim gin maber marii makonyo ka dong dako bino nongo gin makonyowu tye. Ineno co awobe timo ber timo ber timo ber wun moni ma wubalo nying lutic matek ma gitye ni timo ber aa nyako obino ni mito cene me calun kun pe wa ki cuwal ba ento itingo cene imiyo ki nyako ni miya acel ni ocito i calun in wa cuwali pek ma i komi ni ilega alega wii tye o. Yubbe o ibed maber manifesto ni ka ikati kwede ikati ki gin ma tye weko ka kenywu omoko ba ibino kenye ri pien gin ma ibedo ka lok pire ni nen ento pe wugoyo mere lok ming ming nongo pud wuyubbe pi kare moni orwatte kong i wiken keken week days eni aye tye ka tute wa ki lega ki weng jal atye ki lok moni ka ikonya kono ki cati nini ki wa. nino enoni icelle ine wai gino mo ma wiye tio twon lawac kom mo ma pe mito wa tic gwoke wunu awacci wu eno tino amil i kom wun awobe pien an angeyo citail wu an bene lawobi eno citaila dok pat kedwu apwoyo kati ki manifesto maber wek nyako obin onong gin ma ibedo ka tito ne ni tye pe ikato ki manifesto mamit wek nyako oye i agik ki gin ibedo alok iye ni peke weng obitum pien anyira ringo ni aden wekio wekio malaria mo obino ogoyi acel aryo adek ka ma myero ibut pe pien ngat lurem gwoki nongo pud ikomi tye maber mayot ba. Ka itye piny imito ito i ot anga kati lokke pe yot aciko wunu awobe gwokke wunu i mwaki wu ma wutye kwede ni wun pe wutino once they clocking eighteen idit dong dong iromo nyodo bene inywalo dong latin co pe dong ikwane ni itidi wek wuwac kom wek wukoko wek wugoba ka gin mo peke wacce an ba anyaka. Ka Lubanga okonyo, wubiyelo i anyim jami weng bibedo maber. Nyako bino ma otere pe oduu lok goba en awacci wu gubikwero wa subscribing ba ento tim ber wu subscribing eni pwony anyira kongole gini diyo diyo i subscribing iwinyo.